ka hin ka pa van lian pa hi upa cem si ka van au hmasa ta lai hi ka hin reverend doctor thank you alom uh, hi bantuk ka tel set bantuk ka van ka van ka van tel ta to lai a cha chuk nan to mi vialte laka keima ruana ka chun thabi ruwa ti ka ruwa mi chu uh, kan ram hi secular state silai ti mi ka thabik surwa te ka ruwa ma kha kha chu mai le zong va thla lo in vei zeitim atin vei kan hlonh lo a tha secular state si ding hrimhrim si pakhat cun a pahnihnak cu NLD nih banabia tei taktak se law zeidah cang lai ti kha na ruahnak kan chim la har lai nan ka ruahnak ah nan theih ka duh ngai ma kha NLD tei taktak se la ziah cang lai maka kha atu i biahalnak kha a leh hlan ah hika hin Pu Ceu Hlun biahalnak ah aa khatmi a si. NLD cozah hi kai sehlaw NCA thil thiltinh hi duhning in a kalpi hnga maw? Pisuh ci bia hi zei pisuh ci bia zei a um maw? ti zong kha van leh chih te law cun pahnihnak ramkomh ralkapbu kha zei bantuk in dah um seh tiah nan ruah nawn? Elo, ka pu hi halmi sik van phi hnga maw tiah ka ruat pah. I vei hi secular state kong he aa pehtlai cun uh, biatak tein hi bantuk i a chekhan mu tiang tla kho ding i aa zuammi hi kanmah Chin miphun kan si. Meeting kan tuah tik zongah nihin zongah chance pakhat ka chimmi cu NCA minthut ding ah October thla ni hlei khat an rak i thim cozah ni cu ni cu bel in an tuat i mi a ṭha bik si tiah ti hi hi live in rak zoh ko buin ci uang mi zong nih a rak thei ko lai amah ni timi cu hi ni hi ni hra hlan ah a si kho lo i ni hlei khat ni hi ni ṭha bik si hi ni kan i thim ni hlei hnih si kho ma si hlah si kho hlah ni hlei thum si kho hlah ni hlei li si kho hlah ni hlei nga a hnu duk caan ni hlei khat bak si seh ti kan ni no zarpani si kanmah khrihfa ni kan ulmi si pathian kan biang ni si hi ni cu si kho lo ara lai ding februar anu ma tan ni hlei ruka GICM kan ti atu i api khai si o pong he a pe tlai in chung lei bi kan tlai atu committee meeting kan ngei lai cu meeting zong cu zerh pani thiam ah nu ma tla ne hlei nga ne thim asi kho lo hlei ru kan thon lai kan ti kan thon cha cun kha bantuk acan khawh nak chung kha si khawh chung nai ngai suine puai kan zuam ko lai ti kha atu nai van chimi kha van nol ka du apan hi naka NL ni te tai selo zeta lo lai timi be hal nak hi an kan hal zeu zeu min thu thlan te in an kan hal mi si i min kan thutmi hi party pakhat he thutmi kan si lo acozah he kan thu tiah ka ti cang kha i cu acozah chung cun parliament i a rami an um cun ralkap an um cun acozah atu i tingsing a hruaimi acozah an si cu i parliament chung a rami hi NLD cu parliament chung ummi parliament ku sapi u an mah ku sapi u an rami min si ko caan NLD hi atu hin terin kan theinak cu amah nih hin cozah ser men lai i me a tam bik a hmu men lai kan ti zeidah law ti cu kan thei rih lo nain va hmu ai kun hi peace process kan kalpi mi hi tluang tein NLD party nih a kalpi ko lai ti kan zum zeicahtiah NLD cu democracy a dih zungzal mi an si a hlan lio yuko puai luh hlan thong khat le kum thong hnih le kum lei khat hoi hna ka cu kan mah he rian tuan ṭi mi kan si Energy Liberated Area timi cu kanmah hriamtlai bu he ṭha tein rawl ei ṭi, tidim ṭi, meeting kai ṭi, zeipaoh a tuah ṭimi kan si. Metrotra Agreement zongah kan tuahmi kan ha tla tiah Dawhan Sa Su Ci nih ca kan kuat. Tlangcungmi papo kan tuahmi hi uh, hnatlaknak tampi a rak ngeih bal caah NLD a kai zongah atu kan peace process hi tluang tein a kal ko lai tiah kan zumh. Panhnak ah Dawhan San Su Ci cu Nobel Peace Prize hmumi si. Nginchia Jesuh a hmumi nih daihnak kha a duh bik ding a si tiah kan ruah. Cu bantuk a simi nu nih cun kha process kha fek tein a kalpi lai tiah kan zumh. Cucu pahnihnak biahalnak kha tawi tein van phi, van phi ka duhmi a si. Cun a pathumnak ah vai hi pi hrawng suh ṭam raw kong he aa pehtlai in zeitindah nan ruahning si a timi hi van chim dingah a har ngai i Pihrong Suṭam Raw cu kanmah tlangcungmi pawl nih hitin siseh tiah kan timi design ṭha tein kan i ngaih cu kan i ngaihmi cu nai ngai i suinipuai ah kan i chimchawn te hna lai tiah basic principle ah kan thlak bantukin cuka zawn cun kan chuahpi te ding si si minong nih a hruaimi

i ka van chim duhmi si ka lawm